kudai wandida tatetereka murudo nguva yapera mudiwa nguva yapera idya banana mudiwa tiri murudo munini wangu ikati e eh, mm. zvikanzi uri kuona vanhu vari kufamba navo ikati e eh, varume asi ndovana bamunini ah, ah. zvikanzi aa ah, ndo vanhu vauya kuzondiroora Vakamuona akanga aine mona vachifona vakanga vari pakona vaitofonera nana Fiona wekuvhainona ndikamudana nenyaya dzekudanana akandida chero mona akazviona song iyi ndakainyorera kuti Eh, ndakanga ndapinda murudo after a struggle yekurambwa vasikana vairamba kudhara ikoko kuti zvekutamba ndakarambwa kunenge kusaka mazano ese zvino zvandotaura pasongo zve mm-hmm. zvakaitika ndakashandisa minzi dzese but semunhu akanga ari ari committed to have an affair with that mm. lady ndakangoita se ndakangoshingirira kusvika azoti last handakuda

and empower young people to chase their dreams and overcome life challenges. Ami host Mukoma Roni. Nhasi genga rangu ndakuigira ichi baba baba chemusic mapioneer echinhu vakatanga chinhu kare kare chakarira chikanetsa Nhasi ndatsikwa namukoma Joseph Garakara wakaimba iyo idya banana. Makadii baba? Ndinofara ini. Ais, ndinofara kuti sei kunobviwa? Aiwa, kuri right zvako. Ah, tinokutendai nekuuya kwamaita. Asi mabasa kuna. Ah, mabasa ndiwayo. Kungotraya kubalancisa kuti zviite. Ndiriga.
Mhm.
Kuri sei kumba? Nana mai, nana nevafana vedu. Nevakoma zvese. Mukatoona lero kudai hapo. Mchekete. ah it's okay uh, chingadawo kuziva kuti anonzi joseph karakara ndiani uye anochanezvei eh, joseph karakara muimbi eh, nonga munoziva iyi song yekabanana kabanana ya eh, song yangu song yakaita kuti ive mulimelight right okay saka joseph garaka rinoberekwa kukadoro aizokurira muarea inonzi mondorongezi mondorongezi iri anda yari kadoro alright akadzidza pakubenhura primary school akapedza grade seven yake ipapo akazoenda kusecondary kubenhura secondary school anopedza form four yake eh, akazoendawo kuteachers college after amboshanda as a temporary teacher mungoziva zvaiitika kudhara imboreza tumari mari mm. amboshanda as a temporary teacher kubva ndazobva mba ndaenda kuita scolage mogezinte andakana kupedzawo makore ecost yangu ndabva ndagraduata ndakubera ndaye qualified teacher ndaye qualified kudaro ndakadzidzisa nonga for three years ndobva ndazo eh, inrola futi pazimbabwe college of music mm. panova ndopandakazoita eh, eprogram yainzi diploma in ethnomusicology yakaita two years saka zvadaro ndo pandakawana mukana wekuita interact nemamissions akawanda akawanda ehe nonga vana eh, mukoma oliver mukudzi vana mukoma simon kumbetu mm. vana albert nyati vana eh, vana choniso maraire okay.
eh, vakawanda nechikwata cha ethnic bos ochoniso maraire ndeye anga ari mukadzi wa waindi brown allright eh, eh. allright then chimwe chikwata chainzi ethnic bos mm. chaisanganisa mbira nemagitari ndairidzirawo ndairidza bass paye nekutowo mabeki vocals ipapo then ndakambo ndakaitawo futi mukana wekusangana na nana fungisai zvakawa pano mashava wegospel ehe na dudumanhenga wejazz dudumanhenga eh ndakamboita imwe program yanga iri imwe university student navo nana dudumanhenga eh saka ndopandakakwanisa kuwana experience yakati kurei yekuti ndikwanise kuzopindawo pakuda kurekodha ndega right ndaona kuti ah zvinhu zvinokwanisika here hmm. ndopandakazotangawo kusubmita mademos achirambwa achisapota achirambwa ha ah, inzira yacho ihombe inorwadza isinoti ewalk in the park Right.
Yes, hai
ine ine ma- ma- ma- ma- makata akawanda than matero saka takazoti zvangu ndarekodha nechikwata changu anthony pos Mhm. ndo pandakadiscover nomwe producer akati "Ah, kuti iwe mu- mu- muchinda unoimba iwe Ndaona picture.
Eh, ndaona chipo mauri wadii ku- kuunzawo something of your own Zvako. Just like- saka ndakaita the first demo mm. randakamupa akati harapasa four musongs inda unogadzisa two saka ndiri bishe yekugadzisa two songs dzedzi ndo pandaka nzi haa no there is no need for you to uchigadzisa matwo songs iva mhm. chii ndanoita rehearsals then ndo yandozonzwa masongs acho two kurehearsal saka ndakatobhuka rehearsal mbandamufonera producer kuti yauzonzwa rehearsal yataita zvikanzi haa shamwa ndikushaya time

Eh, yakamborira chaizvo chaizvo pamaradio naradio zimbabwe asi ndakaona kuti yakaleka eh, a certain push yaifanira kuita yaifanira saka kuitwa eh, saka producer yakanga andipawo master master cd yanga ndina Mhm. saka ndimanaona kuti ah, apa ndogona kutadza kunyatsobuda zvakanaka ndikaita sei ndiinde ku- kudrama ne- nemaster Mm. ndonori chiidem demo tape

Patakanga tichidya banana yakazenge yapa second album yainzi Tapinda Tapinda.
Alright. Ehe. Maka discover uh, kuti imimi mune chipo chekuimba zvarini? Makanatsa kuona kuti inini zvishuwa ndine chipo ichi chekuimba. When was that? That was 1988 when I was doing form 3 Mhm. pabenhura. Eh, nda- ndaenda kubira ndairidza mbira nemukoma wangu tiri mhuri yekwagaragara vazukuru okay. nehanzvadzi mm -hmm. tatakangosangana ipapo saka kubira uko takaita dambudziko rekuti mukoma wako vaya vakadhakwa vataianovanzi love more vauya vakadhakwa kudaro vakatadza kuzosimudza hopawo zvakarema eh, pakuridza paya paya Bhoko rakarema kuita sei? Simuka, eh.
Ndobva tangowira kuti harikapinde isu ndakangomukwenya mbaita sei? Kugara pasi. Sisi saka kuda kumboda kuvhunduka vhunduka. But kam taiwa tinoda togaisa mvana. Ndobva ta- ndobva takatanga kushaura kuleader in vocal. Oh, yes. Eh, vamwe vachi- vachi- vachidairira mashure mangu Eh, ndakanyanya kufarirwa pa- pa- pa- pa- pa- paseremoni iyo inoda kuti ndakanga ndichiimba zvinhu zvinenge zvakanga zvichimeka sense unoziva kuti mbira kudhara maimbirwa dzaitwa mhm. dzanga dzisina nyaya yadze dzichitaura dza dzakangonyanya magure nekungotaura anonzi magure nana
zvisingareve zvisina meaning zvisina maweangori masound angori sound ekungoita augment the instrument saka ini ndakazotanga kuimba ndichiisa mawedzi mawedzi ezvimwe zvinhu zvandaisangana nazvo mui mupenyu nemukurarama ndizvozvo ndichiita ndichiita sei ndichiimba ndichiimba kusvika havanhu vaappreciate hmm. ikatoita mbiri yakawanda sei pane munhu akatotitepa ipapo neredio
mazuva iwayo kwakune kwakune maredio aitepa eh, aye makasizi kaye oh, kwakwato nemakasizi eh, eh, anga ari makasizi Ah, eh, saka apa wakatipa akatofamba naro tepiro tikadidzwa kwakawanda neizi group rembira inde chinoridza saka ipapo ndopa ndakatanga kuziva kuti aiwa i've got a voice for a musician ndinoimba inini ehe ndinoimba alright Eh, hakuzi hapana akadhauta chero midzimu yakabuda ipapo yakatotaurawo futi kuti aiwa apa pane chipapo vakabuda mudzimu here Eh, apa kabuda mudzimu ndo purpose yebira ka mm. kune kuri kukoka midzimu koka midzimu iyo mumusha yeah. alright saka izvozvi as i speak i've got a project yandiri kuita yakazangana mbira nemagitari okay eh, ndine song yandakatorekoda inonzi bvunza ine eh, ine mbira nemagitari ipapo ndakaridza mbira mm-hmm. ndakaridza best guitar mm-hmm. eh,

okay. Uh, okay. so uh, nyaya hombe mm. ndeye idya banana mm. Mm. idya banana chii chachaitika kuti muridzi munyore song yakafanana nekuti idya banana ndazvambonyatsa kuita sei yeah. yeah.
song yeah, it's a love song mm -hmm. ende vanhu vazhinji vanoita misconstrue the message mm -hmm. yeah, mino zvavanozofunga kuda kuisa pairi But ukateerera song iya kutanga kwainoita ndiri ku- ndiri kupfimba chimoko okay Eh, nekuti ndiwo achindidawo Mm. ndaperera sana handisina zvinondaperera mm. handiti Mm. saka eh, vanhu vanozoindapurira chete pakanzi idya bhanana vasina kunzwa kwekubva chi Kubva- kubva- kubva message Eh, because Yechimwe. haungati kumunhu wauri kupfimba womuti ha idya banana zvawanofungira kutanga nekuti idya banana
song iyi ndakainyorera kuti eh, ndakanga ndapinda murudo after a struggle yekurambwa vasikana vairamba kudhara ikukwe kuti zvikutamba ndakarambwa kunenge kuzara mazano ese zvino zvandotaura pazungu zvezvo mm. zvakaitika ndakashandisa minzi dzese but semunhu akanga ari ari committed to have an affair with that mm. lady ndakangoita se ndakangoshingirira kusvika azoti last handakuda mm-hmm. haya pasina kana nguva taita appointment Alright. Ah, tosangana paeaster ini ndandiri kubasa kwanandiri Eh. temporary teacher Mm. tosangana ku- paeaster to- to- tozoona kuti tingaita sei Ndoita usei sei Eh.
zvichitandara. Ah, tosangana paya Eh. ndatomuona ah, uyo uyo uyo uyo ndaenda kwaari ndakasvika ka ah, unoziva kana wa- adiwa kaona wane jinja rese kuti aiwa ine chiboko chavo ndichisvika paya panoti ah, saka nhasi toita sei Toita sei? What can we do kuti timeke zuva ranhasi eh, rive a memorable one for us? Enda kupi? Eh.
Kutandarira kupi? Zvikanzi ukuona munin'ina wangu here? Kati eh. Mm. Zvikanzi uri kuona vanhu vari kufamba navo? Kati eh, varume asi ndovana bamunini. Ah, ah. Zvikanzi ah, ah ndo vanhu vauya kuzondiroora oh. dara ndakabva kubati vamwe varida kungondinzwaoka but ndakatoona kuti hazveshuwa because akatozooneka chop chop akati ah, chiri gandira sei ndinovajoina because vangana kutodhauta kuti zvakumira sei im very sorry hmm. ende zvazvitopera zvakadaro unoziva une wakagadzirira so ah. but ndakabva kuma unodikitikuseni kwandakabva iko kudzokera kumba kunorara kupinda magumbezi ndakazomuka mheno nonga zvarapuno ndakunovira ah, saka nyaya dzemujolo idzi hadzina kutanga ah, nhasi ka zviri kuimbwa mazuva ano izvi kuti ah, zvakazodai madisappointment aya akanga uriko kare asanga ariko nakare isusu tinototi pamwe ana amai vedu aya ndo vanhu vakatoitira nababa vedu chaizvo saka hazvitoriko futi zvazviriko Hazviriko. Because ukatarisa ah, tichitaura modernization haina kutanga ndingangoti kuma a- after after 1990 thereabout. Mm. Vanhu vanova kunyanya kuona zvinhu zvakaona pamatelevision pa- pa- Mhm. vanenge vava ne source of information yanga yanga yakuvapa i- i- i- zvinhu zviri zviri modernized. Zviri modernized. Eh, saka vakanga vakuona zvakawanda nekuti ndokwakatotikatika ndokwakatangira mujolo ikoko ah, nyaya vanditaurira baba yandichamisa handina kumbofunga kuti zvaiitika kare and handina kuziva kuti song yainzi idya banana because isusu taingoitamba sevana vadiki mm-hmm. taingotamba tichitotamba nabhendo dzataitotamba tichitonakidzwa but we mm. didn't know kuti pane mumwe munhu akabayiwa nerakagumana aiwa kwechekwa chairo Ah, saka tinongoti tsori izve
aiwa muupenyu zvinowanika mm, mm. unoziva kuti hakuna munhu asina that life experience eh, kusangana zvinhu zviri disappointing zvinenge zvichita kuti kwadina eh, zvotongouya muupenyu hwako you have to embrace that okay okay yeah. okay wajoseph garagara who would you say contributed to your success and what role did they play in your journey
Right inini ngakuti source of inspiration yangu mhm. changa chiri chikwata chainzi nyami nyami sound chaibva nekukariba kariba eh, chakanga chitungamirirwa nainzi eh, richard mapuwa mhani he was a lead guitarist and a lead vocalist as well okay yeah. saka munhu iyeye aindikombozera masongs zvandaifarira zvekuti ndandisina music yekaina asingagoni kutedzera mm-hmm. eh, ndaitedzera music yavo vakangoburitsa sanhasi mangwana inoita kudzimba dzese ndisingatongotarisa kana kuteerera something ndainge ndichifarira that group group iroro of course there are some vakazouyawo zvavo vamwewo vakazoita sei I, I, I can't dispute the fact kuti vana dembo vana john chibadura mhm. naiva vana mukoma alec machisa nanicolas kunyanya vachiri pamwe chete nanicolas zakaria ndovamwe vakamboondipa kuti ndimbo the late nicolas zakaria eh, eh, eh, all right all right madzibaba ndizvozvo saka ndo vanhu vakandi vakandiita kundifarire kuda kunyanya sungura okay. ndipinde musungura saka vanhu vakazondibatsira manje pakupinda musungura mm. e, ndinoda kutaura munin'ina wangu ainzi anonzi nomen tapambwa munin'ina chaiye tapambwa is another same medu okay. e, iye anga ari munhu anga ari nenyaya yekuenda kumboenda kuchikoro mm. kunoita mabhuku ndizvozvo saka iye akangoti achipedza chikoro akaenda kumuzi eh. saka anga ane experience anga iri greater than yangu saka akabatsira pakundiunganidzira vanhu vaiziva kuti uyu neuyu neuyu vanoridza magitara zvakanaka eh, uyu anogona kuridza drum uyu anogona kuita mabhiki vocals anogona chii iye was also part of the band iye munin'ina wenyu wacho iye Mm. alright aiplaya which airidza bass nelead alright alright alright okay
saka haa ndiye munhu akandibatsira nevamwewo vakazoitawo chip in financially Yeah, nyaya dzemari. Eh, because mari dzadzinetsa but panyaya yemari yesaws Mhm. munobhadhara kuresaw ne yes kuresaw netransport dzekutransporta vanhu Mhm. vauye nekudzorera saka vanga varipo mamasinda vataingobuda navo navo Eh, Alright. ha- handifungi kuti vachada kunzwa kuti ndiri kutaura nezvavo kunei kunei ah, seizvoitika vanhu kuna anenge akuti alright eh, mozopedzisira pamusatoonana futi eh. eh, pasina kana chimwe chikonzero chakanyanya chakamboitika chinobatika
pane zvawakaita izvozvo right mm. saka kusabatika uku kana kuda kusada kutaurwa uku kutya futi kunge vachibatsira futi
haiwakubuda anenge akuti pamwe ndaka vatori out of reach for me alright because eh, pane kuaakazoita pamberi nevamwe nevenyu avo alright haisi nyaya zvayo okay because i have to appreciate kuti wakandibatsira okay although takazoenda different ways pamberi asi makabatsirwa takabatsirwa aiwa izvo zvakanaka kuti kana uchinge wabatsirwa mm. satarise chakaipa taisa chakaita sei chakanaka ah, chaunenge wakaitirwa chiri wakazoitirwa chakaipa zvako hazvitaurwe taura chakanaka paai ah. okay mm. okay mr garagara uh, we all know that uh, every person, every successful person mm. anosangana nezvakawanda especially mukuita zvinhu zvake achida kutrya kuda kusimuka mimi zvii zvamakasangana nazvo zvakakushungurudzai mungava mujeni yenyu yemusic zvakanyanya kuti chamunonatsa kuti a ah, ichi ndakanyanya kurwadziwa successful person munhu akuda anenge akutosimukira saka chii mm. chakanyanya kukushungurudzai wagarakara mubvunzo wakanaka chaizvo mm. mm. Eh, unoziva kuti chinhu chinoitika ndechekuti uchitanga basa remizi eh, zvikwanisiro ndozvinenge zvichinetsa izvozvo like mainstruments Eh, netransport dzekutransport hazvo zvacho kuenda kumashows zvezvinetsa saka nguva iyoyo une uri munhu anenge ari ari vulnerable yeah, it's- Eh, because unosangana navanhu vanoti ndoda kubatsira Mhm. iwe waida kungokuita sei kumora

ukadaro mm. unowadisappointa mafanzi ako ndizvo eh, saka ndizvo zvimwe zvekuti ndingati zvakada kumbondidzorera mashure but ndo mandazoenda mberi nekuti ndakazoti seke third album yainzi kechiwanezayo mm. grama records yakandipromisa kuti ikakwanisa 5000 copies in a week mm. like kutengesa
saka album rakabuda musi wetuesday parakabuda by thursday ratonita more than five thousand copies hmm. dzanga dzaenda ndabva ndangofonerwa on that friday kunzi yaone yatore zvinhu zvako Ah, ndakazoita hangu dambudziko rekuti ndaisina transport but ndakazowanawo vakazobatsira vazee ndikatakura zvinhu ndakaisa pano Hmm.
Eh. saka wakaku- wakakupromisa izvo shuwa Yes, because ndaida kutobvunza wakaku- ndachibvunza pamwe vanogona aiwa vakazokutadza grama kukupa- during those days Mhm. yanga isingakunyeberi Alright.
ende ukatarisa vaimbi vakafanana nesu inini gift amuli nanana vamwe vakaita mukurumbira that time ukaona asina kutengerwa motikari negrama Oh, Eh, ini my first car i drove ndakaitengerwa negrama Ah sure.
Eh. Because vanhu vakawanda vano 3 to 3. Eh. Eh, there's my hatchback. Eh, my hatchback. Kuilo feel. All right. Eh.
Wari saka eh i i manga matoridza ichika banana iri patotaura kuti like pa challenge. Ichika banana yanga iri pana tapinda tapinda. Eh. Iri second album kan. Ndaenda katanga ku Rhythm Gram. Eh. Then pandakaita second album rainzi Catch One Ezai. All right. Ndoo rakataurwa kunzi kana rikangotengesa more than 5000 Ndinokupa chi yes. Okay. And ndora kuti raka in, in, in three days ranga ratoni more than ranga ratoni ne 5000 yeah, copies. Yeah, yeah, ah. Aiwa wow. Saka ndikangoti ndo chimwe chinhu zvakazondi encourager. Then after mm -hmm. eh, pane you know there are some people vanoda kuona pa pamera pamhera chinobatsira kuti vanhu paita chakanaka paita chakanaka unozoda kuuya wada kutanga kuda kubatsira eh, tinoona kunouya kuti chiko hanzi vanonzi vana mucheka dzafa ndizvo eh,
vaive vano vanoda eh. kubenefita pasi pavasina pavasina kurima pavasina kurima mm-hmm. vanokohwa pavasina kurima pavasina kurima ndizvo vanga vakuuya takanga tine takaizosangana nevanhu ivavo some of them were majournalist vamwe vange vari madzidei mhm. vamwe vari chichi vachitoto iwe kana usina kuti usina kundipa something handikuridze pari mhm. mm. koita zvima maartist aienda kune mapromota aida kuti promota wotaura kuti haa mukatora nhingi uyu mm. ini musati anditora ivo ah. vanachiziva kuti vanhu vatori well up kudhara Nokuti this promoter cannot do without him. Mhm. Saka vaitaura kuti kana mukangomutora mukamupromota isu zvatichaita sei? Zvatichaita kwamuri. All right. Zvinhu zvai- zvai- zvai- zvaiitika Ni- zvi- ende zvichiri kuitika Sa- nanhasi Eh. zvekutsikirirana. Tsikirirana.
Saka tiri kutaura kuti hondo idzi dzingori kwese. Eh, dziriko. kungava kumachechi kungava yeah, kumusic kungava ku even chero ukatarisa izvozvi ukatarisa vafana vari kuda kubudira vazhinji vari kuita mukurumbira they are mm -hmm. coming across such mahindrance dzivayo okay nemaobstacles ekuti vanoisirwa magokora nevamwe vanenge makudai eh kuti upinde ehe upinde ah okay saka ndozvimwe zvinorwadza okay eh Uh, vagara gara tichiita tichisvika pa- panguva yekuti mayouth tine mayouth edu ari ku- ari ku- ari kustruggle Mm. during the music Mm. many young people today struggle with finding their purpose Yeah. what advice would you give to them hakuna chinhu chinokunda munhu akashingirira kuita anoda kuita. Mm. Eh, muchirungu they say determination is the only uh, is the only thing to achieve a people or the only wish if you're determined you, you get wherever you want to get mm-hmm. saka eh, nyaya inoitika ndeyekuti tinokurumidza kuora mwoyo maybe waita project yekutanga project yayo inofamba zvakanaka mm-hmm. sezvandanga ndaita ini mm-hmm. andakuora mwoyo makashingirira makashingirira eh.
ndikati ini chandirofunga maybe its zvinenge zvaunochifila iwo mm. haufanirwa kukundwa nezvotaurwa nevanhu because vanotaura zvakawanda vandakanaakuda especially pakabuda eh, eh, project yemusic mm. vanhu vanotanga kushora vanotanga kutaura zvanoda kutaura but iwewe kana une pfungwa believe in whatever youare doing mm-hmm. believe in your works mm. i think my works angu inini anokunda pane chimwe chandanisa kutaura inini ndichitanga kuita zvemusic i think even my wife was discouraging me ukupedza mari ah, mamugone kuimba dai matitsvaga zvenyu masongs enyari right but dai matitsvaga mumwe munhu aita se anokuimbira ah. but imi amugone kuimba
ndozvavaitaura amai wangu saka you know those are discouraging words Dzekuti uri mumwe munhu wobva wada sei watongosiya zvakutotaura kuma because hazvingobva outside zvogona kutobva mm. within your, your family members vachitokutauraaiudzikisira ah, ah, eh. eh, zvokuti ndokupedza kutaura moyo kuti ah, akaizwa banana yakarira kai eh. saka vakazenge vakuti chii amai zvandakaita maindakaenda dhiri kune samainstruments ndakaisa mainstruments one saturday mm. Musi Sunday ndaifanira kuisa mavocals, ndaifanira kuita mavocals kubva na 5 paruduka mm. kusvika pandopedzera because mavocals ari paipa ndakaita ndega handina kana backing vocalist pa 99 maka mukuti imi makaleya mavocals ehe maka lead vocal mabacking vocals ese ndi ndakaita ndaiti ndikaleya first vocal mm -hmm. pavanochindiridza ndichiimba the other mm. vocal

zvandakadzidzisa ah ndakadzidzisa zvikoro zvakawanda ndakadzidzisa panonzi pagavhunga primary school mhm. ndikadzidzisa pamandora primary school ndikadzidzisa parinje primary school kusanyati mhm. izvi andataura zvo ndezvekumondora ndobva ndadzidzisa pamakwechere mhm. ndikadzidzisa panonzi pakasirisiri ndikadzokazve ndikadzidzisa panonzi pabenura secondary school pandakazobva ndaenda kuteachers college ndichibva kuteachers college ndakadzokera kusanyati kunoita tp mhm. ndobva ndadeploya futi pachikoro ipa because headmasa akandirequesta kana apedza tikuda kuti auye ndobva ndadzoka pachikoro ichocho pakasira sei ndobva ndazotransfer mai ndakuziva kunzi kwamakwara mhondo because ndandaroora mukadzi aisenza muno maharare saka kuti vekusanyati ndiye kuno

Zvinhu zvinotoda education yakanyanya nekuti we are dealing with something that requires knowledge iri manoz eh, kuti when youare singing this not are you singing it at, at exactly where it should be sung right. eh, pane vamwe asatoziva kuti ndiri kuita disport agoramba achitokonaachiiva eh.
saka izvo zvoda knowledge yechikoro right. chikoro chinokuudza kuti

saka akazoda kuisa tonic sofa eh akazoda kuisa chi tonic sofa ipapo eh. manje ndopa akazonyanya ku kuratidza kuti ah zva haana kudzidza nezva nezvazvo because akanga kuti do re mi yeah actually i know i, I know this song i know this song i know this song i know the person akashandisa yatinoti isusu

okay. saka iri noti rakaisa panami irimwe noti rimwe noti ri kumberi okay. saka izvozvo dai kuti akanga akamboitawo akasangana nazvo muupenyu angadaiisusu mai nekuti takazviita maiita kukwanisa mm. kuzvinota kuti aiwa apa pakaita sei mm. oh, oh, it's a very good song ende yakaita zvakanakanaka mm. sterek eh, but ungoti you find kuti

Ndiri kuimba zvechikuru chete ndogona kuimba zvimwe zvechidikidiki futi zvinoenderana nevafana vari kuimba mazuva ano ndoda kupa muenzaniso imwe song yandakaita yanga ine marimes mm. andimboziva kuti kuzimdanso vanoita zvekuraima zvezviraima mm, eh, eh, ndine imwe song yandakaita yainzi yaimba yaifamba chidaiso itori paalbum ronzi kuti zvityise eh. yaiti. Pandakamuona akanga aine mona vachifona vakanga vari pakona vaitofonera nana Fiona wekuVhainona ndikamudana nenyaya dzekudanana akandida chero mona akazviona saka you find kuti pave pane ma- pane rhyming rhyming iripo. napinda murhyming imomo Eh, eh, right. eh, Yeah. so the song ngaimborhima zvedu.

Okay. ndosaka chiti kana ukaenda kuchikoro chiri izvo Mm. zviye zviri Zvinongoflowa.
okay. Uh, Mr. Garagara, uh, how do you balance your things? You are a teacher, Mm. you are a musician. Mm. Muri kufamba sei? Muku- zviri ku- muri kuzviita sei baba? Kuda kuti muti tsanangurirewo ipapo. We write each and every thing. Yes, its own time. Okay.
Basa ndinoenda Monday to Friday from 8am to 4pm handiti eh saka nguva iyoyo handisi kumagitare kana ndabva kubasa let's say ndine masongs andinoda kuita ndiri kumba i take my instrument andinoda kushandisa ipapo ndo- ndo- ndoridza ndichiimba zvandoda kuita sei zvandiri kuda ku anoda ku saka inguva dzekuti hazvicha affecta kubasa okay. affect music chimwe nechimwe during the weekends as when we do some live shows all right and eh, atinde kubasa kaunokuma iya iya iya plus isusu as teachers we have ma holidays akawanda mhm. tinoti tine three ma one month holidays three pagore amunowana eh

to teach those practical subjects mm -hmm. according to that inonzi hbc right uh, heritage based curriculum okay. uh, iri kufocusa panyaya dzekuti mwana mm. adzidze malife skills ekuti mangwana at whatever level if he drops out of school anowana chinomu ana ari relevant in this society eh. anowana chinhu chinomuka se tomubatsira kuti awane survival mhm. anoona saka curriculum iyoyo ine masubject akafana neict ine masubject akafana nepe and art eh. masubjects iwayo anobatsira kuti vana vaende hands on on things that they will help them

to do even though he had no he did not continue with his education mm-hmm. asi vakawana zvakaita se zvakaita kuti upenyu hutenge kufambira mberi mm-hmm. saka ndozvinhu zvakaonekwa mune hurumende kuti we have such kids vanogona kunge vari mm-hmm. talented nezvavanoita but vasina mazuzo ekuvaramba vachienda kuchikoro saka zvekuona sekuti eh, that one is well catered mumaprimary schools hapana kana mubereki achakombunena kuti mwana hanga ariki kuita music kana ticha anoti mwana anga ari kuita musicbecause its now included in the curriculum mm. and they are writing this subject at grade seven level right eh, saka its a requirement yekuti mwana atifanira kutozviita hapana mwana anosinonzi azvi saka tikutotaura kuti zvaiitika kare izvizvi kunzi kuimba chirombe e zvakazodai zvokuda kuti izvozvi zvava hapachisina ah, chichataurika izvozvo ah, pasina zvichataurika eh. kwanzwa anotaura izvozvo nonga atori ne dambudziko rekuti anoda kutombodzidziswa mhm. anazonzwisisa kuti zviri kufamba okay mm. okay okay mr garagara tiri pa what, what advice would you like to give to young people

ndeyekuti in life kana uri kukura uri mwana wechidii mhm. try to, to, to, to, to learn a lot of things izvozvo don't be confined to one thing mm -hmm. eh, because you don't know kuti ichakubudisa nechipi learn a lot of things Mm-hmm. handiti mm-hmm. ukasvika pari kudzidzwa kuridza marimba ridza pari kudzidzwa kuridza gita riridza ukasvika pari kudzidza kuvezwa chaiveza pari kupfurwa simbi pari kuva makanika zvinoita mm, mm, mm. we don't know kuti chabuda nepapi ndizvozvo eh, i think vamwe vanhu vanongokura vachiti ini ndoda kuzongoita conductor wekombi eh? ende kwandomoita ukangochuza izvozvo ndozvanenge ada variko kuraramakura zvakadaro eh.
but kana kuhora iti kana ukagati tiwazosiya basa rechikonductor racho wakura woita sei saka you have to learn a lot of things so that chawasangana nacho unofanira kuchigamuchira kuti ndochadiwa namwari ndiite ndirarame nacho nekuti unowa wakachimbochiita before
vagara mm. eh, kare tine dambudziko rapoterera munyika yedu nyika yedu ino yose mm. eh, taita problem yemadrugs mm-hmm. awa akuaffecta our youth mm. ndo waita kuti tive tichikudedzai mayouth iwayo kuti munge munotiwo chii nazvo pakuafecteka kwaita mayouth kuparira kukuita mayouth nenyaya yemadrugs iyoyo chingava chii tingaite sei kuti zvichiita sei zvive zvichipera
right eh, ya ipapo ndokubvumirana nekuti iri dambudziko chaiyo mm. and dambudziko razenge zesa pasi disaster ehe mm.
ngatiri munyika mese hai dambudziko rakao ndinoona sekuti nini mumayouth edu mm. ari kushoterwa nezvekuita okay saka mukushoterwa nezvekuita anopedzisira atsvaga zvinhu zvinongomuvaraidza panguva iyoyo and asingazivi kuti zviri kumukwana okay eh, ndopatinoona kuti anozo pane yatinoti muchirungu peer pressure or the peer education whereby they learn from their uh, those of their same age mm. kuti ha iwe unonetseka nechi atitorei mutoriro yatori bhuzi ukangorova mutoriro hauna chauchafunga uzongomuka mhm. mangwana uchirova futi mumwe mhm. hauna chimwe chauchafunga dai mayouth atsvagirwa zvinhu zvekuita like imimi program yenyu yamuri kuita yakanakira kuti mhm. its giving ideas of this youth so that there are a lot of things that they should engage in that they should try and do so that they, they don't think about drugs vanobva vatiza kuva madrugs mm-hmm. because madrugs inyaya yekuti munhu anongoswera akagara ari pamadream mm, pamisha mm. hakuna mabasa hakuna chii saka haana chimwe chinhu chomuaraidza kuti awane mari iya yekuti atenge kana hembe dzaanopfeka mm. izvozvo zvinogara zvichomushungurudza saka pfungwa dzavo dzinenge dzidzokuti orit ndingasvike pini chikurudzira kudai Pina nditsvage chimwe njira sei? Chinondi chinondi Chinondiita calm. Eh eh. In fact it's not calming. Mm. Chinongondiita overshut so that I don't think about these things. Okay. Ndongo dzima zvangu ndokuita sei? Ndongofunga kuti all is well. Ndongozoona ndamuka mangwana.
Eh eh. Wozokatarisa mamwe madrugs eh. Havana kana dambudziko. Yeah. Iro akarara apa anogona kufunga mangwana akangoparara. Hana pasa kuti chano kana chii. yeah. you see saka that kind of mentality ndoida kubviswa mavari nekuvatsvagira zvekuti vaite eh, vanofanira mm. vasawane nguva yakareba mm. yekunge vakatomboona vasazooneka totokurudzira even hurumende chaiyo izvozvo kuti chinhu chekutanga dai vaita kuti kana maindastry mm, anga achishanda so that vana vanowana mabasa ekuenda vachirika munhu akawanawo pei yake anokwanisa kuronga upenyu hwake zvakanaka ndizvozvo kuita iyo nyaya yemafanzi yekuti mayouth apiwe afandwe mana maprojects mm. avarikuda because zvino havana mari vabereki vakangokwanisa kukumirisa kuchikoroazvagumira eh, ipapo mm.
mumwe akatopasa akatadza kuenda kuuniversity yakaraunda mumacollege mm. asi aine maqualifications ekuti akwanisa kuenda but dai hurumende yaikwanisa kuti ipe mayouth maproject ekuti vaite vachifanda maproject ayo mm. i think tinogona kuita eh, get of this problem zakuisana nemadzaa orit mm.
ndiwo maonero angu orit orit mm.
okay ah, vajoseph garakara ndakuita nga ndikudzokera kumashure eh, mune zvamakatigadzirira zvigore rino iri mm. zvakawandisa zvakawandisa eh. handida kutaura kuti ndine collab yandu kuita nagift amoni
ukatarisa gift amoni takaita mukurumbira semiye iya ine song yakaenzwa matuka mhm. i ndine yangu yainzika bana izo eh.
akaita mahit song anga akadai 2006 eh, ndizvo nesong yatiri kuita tiri two amene kana tikazowanawo vamwe vachazopinda ipapo bati plan iri kuti ndoimbo at the moment alright at the same time ndakunza ndine ndine masongs andiri kuita in memory of my, my your brother yeah pandipinza mambo ndanzwa muchidaro saka iwa yatoripo so far ndakarekodha masongs four embiri mm-hmm. four embira embira

wada kuona mayouth tati titangire pakukuvhunza kuti zvakafamba sei zvakazoita sei tati mm. chirega tichitaura zvemadrugs pekupedzisira mm-hmm. kuita kuti vakwanise kuteerera eh, program yedu iyi ngotanga nekuti madrugs apagarwe so isu takada kuti rega titangire kupi uko tichidzika taurawo zvakanaka uchiitira kudakwadaisoira gomo kupoterera eh, ndizvo
saka inini ndoda kumbonzwa hangu mutipowo idya banana yeye yataitamba tisiri kuziva kuti yakakubaya iyi panorwadza hataisaziva isu kuti anga iri mujolo thing ndarohwa panyama ne zvisinei ndichaimba hangu pat yaidya banana inonyanya kufarwa iyana idya banana pacho then ndapedza iyoyo pane imwe yandioziva kuti mayuthi havasati vainzwa asi eh, ini ndinoda kutakadza paitwa pano aiwa ndizvozvo baba kazoiridza kuchazoimba zvakupambeiits okay its okay eh, baba saka
kudai wandida tatetereka murudo nguva yapera mudiwa nguva yapera idya bhanana mudiwa tiri murudo

no problem baba mm.
tiri kukura mm. we need mm. imimi mm. mutibatsire mm. as you isi tiri mayouth yes. matotiuya munotibatsira yes. one call mm. yakangoitwa production makabva mato mhanya inini handiti sakuende kunyanya vanoda kudzidza pamusoro pamo ndizvozvo baba yeah, im a teacher mm -hmm. as a teacher as a musician mm. yangu imwe chete

ndoda collab haa ndopedza ngoti panapa nendakazvistrena namuna kutambanukakutambanuka paimba ndakafanira kuti kandiri mustudio ndiyazovhura huro sehu eh. eh, apa ndenditostrena kuti zvisanyanya kuenda aiwa aiwa ah, eh. wagara karaka mm. tinoda kuti tikutendei nekuuya kwamaita chirongwa cheplug me chirongwa chemayouth neniwo ndiri kutendai nekuti muchandisidzo pane rimwe level ndizvozvo bavamatoita izvo ah, isusu ndikutonange ndisu tichatoziva imwe level nemi because ah.
aiwa
no isusu isusu ka hanima eh. ndakuudzai kuti takatamba idyabhanana kudhara torwadika i didn't eh. know kuti ndichasangana nemi eh. handamboziva ndichagara panapa nemi tichitaura but namwari zvakazongera sei zvabva zvangoita eh. saka ndinoshuvira kuti ve tichiramba tichishanda tese hmm. ehe tichiramba tichishanda tese ndichiramba tichideedzana pane zvine zvichiitika zvatichiita as euzeng tv tiange tiripo tese totokudeedzai baba chimbouyai pane zviri kuitika baba uyai mutiratidze nzira bcause isusu ndisu mayouth acho mm, handitika
handitika aiwa saka tinokutendai vagarakara nekuuya kwamaita muprogram yedu euzem tv ah, ibaplug me mayouth tiri kungonyanya kuti titaure nyaya dzemayouth kuramba tichingouya tichingoringa mumusoro ndozaita tikudeidzei baba ya rambai mm. muchirovedzera mm. inini i believe kuti chinhu chikaramba chitaura chitaura chitaura mm, chitaura chichawana nzeve dzichapinda ende chigowana magadzisirwo achinyika eh, saka asi tikaita tikaita give up zvekuti a ah, tanyaya kuzvitaura hapana ari kumbozviteedzera hapana chiri kuchinja hapana tikuita sei ipapo ndopatetairasa ngatirambei takashinga kurovedzera chete ehe chero ukamuudza muiti kuti siyai izvi nhasi akasasiya ramba uchidzoka with the same word iye achati kusei ndiri kuramba ndiri kunzi achazowana sense in whatever aiwa ndizvo zvodaro unochitaura pamusoro paa aiwa ah, tinotenda baba ndabvira ndatenda kare aiwa thank you so much mr karakara for mm. coming to our channel all right
Okay guys, nhasi tanga tina vaJoseph Karakara vakaimba Itya Banana. Tinovatenda nekuuya kwawaita. Uyezve program yedu yemayouth ticharamba tichingounza vaimbi vakasiyana siyana. Ticharamba tichiunza vaimbi vakawanda, ticharamba tichiunza vanoekta, tichaunza vanoita zvemabusinesses padhiri redu semayouth. Bhosi yatinoda kunyanya kuita kuinspire chi mayouth kuti musatye pazvinhu zvenyu. So, ndinokotaura kwamuri guys, endai paEuzeng TV musubscribe because chatiri kutoda ndimi mafollowers tiri kutoda mafollowers enyu zvinhu zvedu zvese zviite plug me this is our thing